Helo, Sally Burns yw'n enw i a dwi'n ddarlithydd um, nyrsio iechyd meddwl yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Bangor. A dwi yma i siarad efo chi chydig um, ar yr fideo yma am pam bydde myfyrwyr yn dewis astudio i cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Yym, mae 'na amryw reswm pam bod ein myfyrwyr ni yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ac yym cyn bo' fi'n mynd mewn i hynny, wna i sôn rhyw ychydig am fy nhaith fi fy hun efo y Gymraeg a dysgu gwaith academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg. Mi ges i fy magu yym ar ffarm yn Sir Geredigion ac mewn teulu Cymraeg a es i i ysgol yym Gymraeg, ysgol gynradd ac um, ysgol gyfun Gymraeg. A wedyn ar ôl hynny mi fues i'n byw yn Lloegr a dros y lle i gyd. Ac erbyn bod fi wedi dod i Fangor i astudio i fod yn nyrs iechyd meddwl, oedd gynnau ddim ddiddordeb o gwbl mewn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg oherwydd oedd gymaint o y mywyd i wedi cael ei fyw trwy gyfrwng y Saesneg. Um, felly, pan gynigwyd y cyfle i fi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mangor, mi nes i wrthod ar yr adeg hynny. Mewn tair mlynedd ar ôl cychwyn y cwrs, nes i gymhwyso fel nyrs iechyd meddwl ac mi fi i'n gweithio fel nyrs iechyd meddwl am tua 4-5 mlynedd cyn iddo fi ddeall yym trwy profiad personol a trwy gysylltu efo cleifion a defnyddwyr gwasanaeth pa mor bwysig oedd e i bobl i fedru siarad am eu iechyd meddwl a'u teimladau a'u meddyliau trwy gyfrwng y Gymraeg. Oherwydd hynny, mi benderfynais i i ddatblygu fy hun yn broffesiynol trwy gyfrwng y Gymraeg o'r uh, pwynt hynny ymlaen. Ac erbyn hyn, dwi'n astudio rhai pethau trwy gyfrwng y Gymraeg a rhai pethau trwy gyfrwng y Saesneg. Mae jyst yn dibynnu pa mor hyderus neu faint ydw i eisiau herio fy hun neu pa mor gyffyrddus ydw i'n teimlo efo'r gwaith hynny. Felly, rhyw mewnwelediad i yn safbwynt personol i am ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg um, ydy hynna. O ran ein myfyrwyr nyrsio ni sydd gynnon ni nawr yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd ym Mangor, mae yna amryw resymau pam bod bobl yn dewis ei astudio trwy gyfrwng y Gymraeg um, un ai rhan fwyau o'u cwrs neu rhan bach neu hanner hanner o'u cwrs. Felly mae mae nifer o y bobl sy'n dod ato ni yn bobl ifanc ac yn oedolion o Gymru sydd wedi cael ei addysg hyd yn hyn trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac felly mae astudio ar gyfer ei gradd yn ddilyniant naturiol o'r astudio hynna maen nhw wedi wneud ar y lefelau is. Ac felly mae'n jyst yn naturiol iddyn nhw fod yn sgwennu ac yn darllen ac yn meddwl yn academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna bobl eraill sydd yn teimlo bod nhw falle ddim wedi cael cyfle i herio eu hunain um, o ran i defnydd o'r Gymraeg ac i bod nhw â diddordeb archwilio i i gallu a'i yy yym a'i hyder nhw o ran defnyddio'r Gymraeg mewn dull academaidd lle falle ma' nhw 'di defnyddio'r Gymraeg yn ei bywyd personol yn unig yn y gorffennol. Mae rhai pobl wedyn yn dod mewn i astudio nyrsio ac yn ben set i bod nhw am astudio rhyw gymaint o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg oherwydd eu bod nhw yn gwybod bod nhw am weithio fel nyrs trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, a mae hyn oherwydd bod nhw'n gwybod bod yym gofalu am gleifion yn eu iaith lle maen nhw'n teimlo'n naturiol ac yn gyffyrddus ynddo fe yn hanfodol bwysig i'w gwelliant nhw ac i'w yym ymlyniad nhw efo unrhyw driniaeth maen nhw'n cael a iddon nhw i teimlo'n gyffyrddus ac i fedru mynegu eu hunain a gofyn cwestiynau. Felly dyna ryw dro- drosolwg sydyn o pam falle bydde rhywun yn yn penderfynu astudio yym trwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol ac yn neillduol yma efo ni yy ym Mhrifysgol Bangor yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd. Diolch yn fowr iawn i chi.